Ana reira, tēnā tātou. Haramai, e tama, whakaputa i a koe ki runga te tūranga matua, mārama te ata i Taketakenui-o-rangi. Haramai tātou e ngā nui, e ngā rahi, koutou te hunga whakarongo. Ki a tātou, welcome. a Tu Kahurangi, our Kaupapa Māori podcast that we have in our region for our two iwi, for Kahu is Ngāti Kahungunu and for Rangi is Rangitāne. So nei rā te mihi ki a tātou. First, just a few pānui. So we have Te Ohaki o Pāora Pōtangaroa on the Sunday, the 16th of March,

There is ngā kai Māori tuatahi o te motu, ā, ki Hurunui-o-rangi, ā, me ngā, ā, mō ngā rangi e toru tēnei kaupapa e haere ana, ā, nā reira, ā, koutou, ā, kua utua ki taua kaupapa, ā, pai te rongo, ā, ki taua, ā, rangatira. Nō Tūhoe tērā e whakaatu nei, e whakaako nei i ngā mātauranga e mōhio nei ia mō ngā kai tuatahi o Ngāi Tātau. Ā, nō reira, we have a special guest in today, we've been hanging out for this one,

Tēnā koe e hoa otira tēnā koutou te huka te hunga e whakarongo mai nā tēnā tātou i tēnei kaupapa rangatira mihi ana ki a koutou ki a koe Sonny ngā kaiwhakahaere o tēnei kaupapa rangatira e ngana ana ki te tiaki ki te manaaki ki te whakaputa i ēnei o tātou kōrero tuku iho nō reira ae kia ora tātou. Kia ora. Āe, tēnā koe. E, āe, me te mihi anō hoki, ā, mō tō taenga, ā, e whakawātea ana i a koe, ā, we all know that, ā, ā, people like yourselves and, in, in our, ā, rohe are quite busy with all, all types of different stuff, ā, so we thank you again. Engari, e hoa, ā, whakamōhio mai, ā, ko wai koe, ā, and, ā, nō tēhea marae, ā, koe? Kia ora.
Tēnā koe e hoa. Um, Ko Hiruene Munson tōku ingoa, i tipu mai ahau i tērā tūranga waewae ōku i Papawae marae, heoi me pēnei pea te kōrero, ko ōku hapū i Te Warerapa, Ngāti Moe, Ngāti Muretu, Ngāi Tahumakakānui, arā, aku hononga ki a Ngāti Hinewaka, ki a Ngāti Hāmu anō hoki, nō reira, katoa tō ngā marae o Te Warerapa he warae ōku, engari me pēnei pea te kōrero ko Papawae a te marae i tangata e ahau, i tipua e ahau, nō reira koe rā. Mō te wā nei, suck, tētahi o aku tino kāinga, so my name's Heruini Munson, I um whakapapa or connect to essentially all the marae of of Wairarapa like a lot of us do um but I spent a lot of time in my childhood and still do spend a lot of my time now um at Papawai marae, for those of you who may not know where that is, it's about three kilometres to the east of Greytown and one of the main hapū or subtribes for that marae of ours is Ngāti Moe or Ngāti Moe Te Ao. So, kia ora tātou. Oh, kia ora, tēnā koe. Uh, aye, so um, the kōrero that Matua put together, um, we've slowly gotten through it um, as, as we, uh, those of you who've been uh, listening to this kōrero, um, it has been a while with all the different kaupapa we come up with, so we might take it from the top and you'll hear the kōrero for these hapu and areas that Herewini is a part of, nā reira, āe. Ka pēnei, ka tere nei taku rere ki runga i te māhorahora me te whānuitanga o te whenua Ki ngā kāinga waewae ōku tīpuna, ā, me timata au ki te toka o tōku tipuna a Kupe, ka mātakitaki atu, ki waho ki te moana, ki Wairarapa ki tai, ki Wairarapa ki uta, ki te kawakawa, ki te wā ineine, ki te wai whero, ki te wai harakeke, ki te raparapatanga o ngā kanohi, ki Wairarapa moana te karu o te ika e hora nei e. Ka tere tonu au ki runga i te tatau pounamu o Remutaka, ka titiro whakatau iho,

Rere tonu au ki Ngaringari, ki Pukengaki, ki Hupenui, ki Papawai marae, ki Papawai tangata, ki ngā whakapakoko e aro ana ki roto kia tau atu te hurumanu, te rongo mauri, te rongo taketake ki roto i te tangata ki runga ki te whenua. Ka tūtū te puehu, ka poua te tokotoko o ngā kākā wahanui, o te kotahitanga, te paremata Māori, o rātou mā kua ngaro ki te pō. Ka waiho tonu mai ko ngā kohikohinga kōrero nā te Rōpū Tāne Nui ā-Rangi, hei rau tiketike, hei rau tūturu, hei rau īere o te whāiti, te whānui, te whārahi o roto o Ngāti Pateika, Ngāti Kauihi, Ngāti Kahukurawhitia, Ngāti Muretū, Ngāti Tauiao, Ngāti Moe. Ana, ko koia. Ā, ana, ko ngā kōrero e mōhio nei mātou mō taua kaupapa, mō taua marae, tae noa ki tērā o ngā pito o tō tātou nei rangatira e hono mai ana. So, āe, Herewini, anei, ko ngā pātai me kī. Mōhio ana mātou ki ētahi o ngā paku kōrero, engari, āe, kua hono mai koe ki te whakamārama ki a mātou te hunga whakarongo, ā, ki ngā, ki ngā mea pai, ki ngā kōrero, ā, ka tika, ka mōhio nei i a koe mō tēnei o tātou nei marae. Nā reira, ā, Te Papa Wae Marae, ā, kōrero mai, ā, Me pēhea, um, how do you say papawai properly? I've heard different, different ones, papawai, pāpāwai. He aha ngā kōrero uh, e mōhio nei koe?
Uh, e hoa pātai nui tēnā. Um, and e, e tika ana kia timata tātou ki taua pātai. Um, I te mea koirā te ingoa o te kawa, kawa anake o te marae, o te wāhi e tū ana nā whare, engari o te, te, te whenua. i whenua rau. Um, so, uh, i tipu mai ahau uh, me tēnei whakahua, papawai. So, when I was growing up, it was papawai, um, and the kōrero behind that that I was given is papa, um, is a shortened abbreviation of papatuanuku, meaning the ground. Wai, we obviously know, is water. Um, and so the kōrero that I was um, given is that

but to really accentuate and pronounce the a, so Papawai. Heoi anō, koirā ngā kōrero e mōhio nei ahau, arā anō ērā, ērā atu kōrero, nō reira kāore au mō te takahi, kāore au mō te whakahē, engari ki ōku nei whakaaro, e hāngai ana ērā kōrero ki te, ki te taiao o taua hira, kuia. Ah, ka pai. Ah, he tuna ki awa manga ra?
Ai, he mahanga atu nei awa. He mahanga atu na. ka pai. Ah, Mangarara, ko Mangarara te manga iti, te awa iti e rere ana ah, i muri tonu i nga whare o te marae. Ko te ingoa ko Mangarara. Ka rere ah, a Mangarara i Tararua maunga, ka rere ah, atu ki roto o Waiohine, ki roto o Ruamahanga, ra no ki. te karu o te ika a Māui, ā, tērā awa, ā, he kāinga, he maha ngā kāinga, ngā kāinga tuna i roto i taua manga rā. Ko tētahi tikanga, ā, ā mātou i ēnei wā nei, he tiaki i aua tuna, nō reira, kua rāhuitia, ā, te nuinga o tērā awa, ā, ko tā mātou he whāngai i ngā tuna, ā, kia, kia kore ai aua tuna e ngaro.
Ka pai. Oh, oh, kaupapa rangatira tēnā. Uh, Tēnā koe mō ēnā kōrero, mō ēnā whakamārama. Um, a, a, a, nā reira anō, a, a, ko wai ngā tupuna a, e rongo ana mātou mō tēnei rōpū, a, Tāne-nui-ā-rangi, a, te Paremata Māori, a, ko wai ngā tupuna o neherā, um, ka mutu, he aha hoki ō rātou mahi?
Patai pai tēnā e hoa. Patai nui. Um, me pēnei pea te kōrero, Papuai marae, he marae ahorua. Nē? Um, ahorua, uh, e hono, e hono ana Papuai ki a ō tāua iwi e rua, um, ki a Rangitāne, ki a Ngāti Kahungunu. Nō reira, um, so, in English, Papuai marae affiliates to both of our iwi Rangitāne and Kahungunu. Um, i mua i te taenga mai o Kahungunu, o Ngāti Hira i roto i Te Wairarapa i konei kē, a Rangitāne, a Ngai Tara, me ērā tipuna iwi, tipuna o tātou. Nō reira, ko tētahi o ngā tino tipuna o Rangitāne, o Papawai, ko tōna ingoa ko Tauiao, ko Teiakoe tērā ingoa, Ngāti Taueiao. He wahine, he māreikura, Um, koia tētahi o ngā ingoa tipuna rongonui um, o Rangitāne i, i papo ai i mua i te taenga mai uh, o Ngāti Kahungunu. Um, ka tahi, ka haramai a Ngāti Kahungunu, um, e rā kōrero e rā, ka waiho e, e rā mō te wānei, engari um, ka haramai ngā tipuna pēnei me Tūmaiteuru, pēnei me Pāteika. Ā, ko Pāteika i moe, Pāteika tētahi o ngā tino tipuna o Kahungunu i moe ki a Tauiao. Ā, ko tana whanaunga, ko Tūmaiteuru, nāna te karanga atu ki a, ki a Pou, ā, ki a Pouri, ki a Nuku mā, ki ērā tipuna o Ngāti Kahungunu o Te Matau-a-Māui kia haramai ki roto ki Te Wairarapa, kia moe ki ō rātou whanaunga o Ngāti Rangi, ā, o Rangitāne. Ā, ko Tūmaiteuru, I noho a ia i kopou ai te taha o tana whanaunga i a Pāteika me te wahine o Pāteika o Tauiao. Tētahi o ngā wāhi i papawai kua whakaingoatia ki te ingoa o ngā Kūhā o Tauiao, ngā Kūhā nō Huna tātou, te wāhanga hei waenganui i ngā waewae, ko te korero ia, ko te katoa o ngā uri o papawai i puta i ngā Kūhā o Tauiao tērā tipuna o tātou. So fast forward a little bit, that's sort of the

of that area. So before Papawai um, is what it became what it is now, there were a number of Hawatanga, puta noa, um, i Whenui, Pukenaki, um, Tainoa ki Paitu Mokai, and so Papawai um, became sort of a, a central hub. Um, and a lot of those hapu, Kaukurawhitia being one of them, sort of um, decide, okay, we're going to you know, tō, whakatōpū i a tātou anō ki Papua. So tētahi o ngā Tipuna Rongoni, me, me mihi e ahau ko, ko Hoani-rangi Te Kaiwaho, nāna ngā, te paraka whenua i, i homai, he wāhi kia tū ai ngā whare, uh, e nei wā nei. Um, tae noa ki tērā, tērā korero āu e hoa mo te, te kōmitu tāne nui a rangi, ai, e tika ana, uh, he rongo nui, mōhiotia whānuitia ana e ngā, e nei korero mo te, mo te pāremata Māori, engari me, Ā, me kōrero e ahau i te mea he, he kōrero whakahirahira koa mō mātou anō o Te Wairarapa engari mō, ā, mō, mō Aotearoa whānui. Nō reira, ko Papowae marae tētahi o ngā wāhi i tū ai ngā hui o te Pāremata Māori, ā, tērā kaupapa e kī ana nei ko, ko Te Kotahitanga, ā, e tū aua hui ki Papowae i te takiwā o te 1890s ki early 1900s, nō reira, i noho ko Papowae, ā, hei kāinga o te kaupapa o te kotahitanga o te Pāremata Māori mō aua tau, mō aua tau. E, ko ētahi o ngā tino kaiwhakahaere, tino tipuna o te o taua kaupapa rā, ko te tipuna na, tama, Tamahau Mahupuku, a, ka noho a Tamahau Mahupuku a, ki te tūranga pirimia a, o te kaupapa rā mō tētahi wā, a, ko ērā tipuna a, Māni Herarangi Takaiwaho, a Ngātuere me tana tama Kīngi Ngātuere, ā, he, āe, he maha ngā, he, he āhua kia tūpato, kia, kia, kia mahue i ahau tētahi ingoa, engari, ā, ki te tōtika ngā kōrero ā, ki tērā komiti, te komiti o Tāne-nui-ā-rangi, ā, me whakaputa te ingoa o Te Whatahoro, ā, ā, Tūnui-ā-rangi Brown. aomomo momo tangata. So, i roto i te Pāremata arā, i whakatūria e rātou ētahi kōmiti nō roto mai i te Pāremata. I whakatūria ngā kōmiti, i whakaingoatia ngā kōmiti ki ngā ingoa tawhito. Nō reira, ko te ingoa i whakaiuusia ki runga ki te komiti e aro ana ki ngā mātauranga, ko te ingoa o Tāne-nui-ā-rangi i te mea i roto i ngā kōrero, ko Tāne i piki ai ki ngā rangi, i whiwhi ai i a ia ki te o te mātauranga. Nā, ko ngā mahi o taua komiti rā. he kohikohi i ngā kōrero anehera, i ngā kōrero tipuna, he kohikohi i ngā pukapuka, roto mai i ngā whānau, he whakakotahi, nā, he, he tiaki, he manaaki, he hanga rautaki e, e, e, e kooti kia kore ai aua mātauranga e ngaro. Mm. E ngaro. Nō reira, um, koe tahi o ngā tino pukapuka, mōhiotia whānui te ana i anei, wānei, i kohia ai e rātou ko ngā tuhinga a te mātorohanga, ā, nōna ka noho hei ruānuku i roto i te whare wānanga o te hautawa, ā, me ērā atu, ētahi atu kōrero tawhito i kohia ai e rātou. Ā, Niniwa i te Rangi, koia anō tētahi o ngā tino kaiwhakahaere o te Pāremata Māori i te wā ki a ia. Uh, ai, e hoa, he, he maha ngā tipuna. Ah, he um, maha. He maha, he maha e hoa. Uh, uh, otirā e hoa, um, ka taia e koutou, o kei a koutou a, a Papawai, um, Papawai mā, uh, tonu ēnei kohi kohinga kōrero, uh, pukapuka rānei, um, uh, e, i kohi kohi nei e taua rōpū, taua ope o Tāne Nui a Rangi. Kia koutou tonu e rā pukapuka, Ā, kāore hoa, engari, um, ki taku whakapae, kei ngā tari tiaki pukapuka o te kāwanatanga aua pukapuka e, e noho ana, um, kei, ā, Archives, kei Alexander Turnbull me aua momo tari, ngā kape e, e noho ana, engari, kei te ipurangi ētahi o aua kōrero, Ā,
pēhea, ā, he mea anō, engari, pēhea, ā, tērā kua kite au, ā, ā, Percy, ā, ko tōna rōpū, he rōpū nui, ā, you know, ko ngā, ā, tāngata i aua rā, pērā i a Elton Bestmar, i kohi ēnei kōrero, ā, te Polynesian Society. Ka puta mai hoki ētahi o ngā kōrero, o ka uiui a Puisi mā ki tēnei rōpū a Tāne-nui-a-rangi?
Kāore te tino mohe mēnā i hui tahi a kanohi a Puisi ki tēnei komiti, engari mōhio pai ana ahau ki tā pukapuka rā, um, te pukapuka nā Percy Smith. Mm. Uh, he rawe taua pukapuka rā, hei rauemi um, pānui mā tātou i ēnei wā nei, engari ko taku kupu whakatupato, ko te mahi a Percy Smith, ana, me pēne pēta korero, tangata reo Pākehā anake, he tangata mātauranga Pākehā. Ko tāna mahi i te wā i a ia, he whakakotahi i ngā pukapuka a te mātorohanga a Te Whatahoro tōna 200, i roto i ētahi pukapuka e rua. Nō reira, kāre kore ka mahue i a ia ētahi ngā kōrero, ētahi o ngā kōrero, ka tāpiri mai i ngā kōrero pai ki a ia, Nā, tāpiri mai ngā kōrero, e hā, e mārama ana ki tana, tana hinengaro Kāitiana me tana hinengaro Pākehā, reo Pākehā kua wāra, nō reira, kia tūpato ki aua, ki ngā, ngā, ngā kōrero o roto, engari whakamahia i te mea, ā, he maha ngā kōrero o roto, ā, he, he pai, engari, arā ētahi tāngata o te ao mātauranga ka, ka whakahē mai, ā, i aua pukapuka rā, engari ehara i te mea nō ō tāua tipuna te hē, nōna te hē, te mea, nāna, nāna i kohikohi i roto i aua pukapuka e rua. Āe. He, he, he, ka whai. Ā, rawe. Um, uh, āe, pata anō. Um, nā, kua tae, uh, ā, mōhio tātou, he, he, he marae rongonui uh, me, me ēnei kaupapa, ā, uh, nā ka tae he kaupapa nui ki tō tātou nei rohe, ā, uh, You know, ka titiro tōtika ki a Papawai marae. Na reira, he, kua kite mātou i ngā, you know, ngā mea nō te Kāwana e haere ana ki reira i ēnei tau kua hipa. Engari, you know, ka tae hoki mai ētahi o ngā rāwaho, ā, ka taea hoki ngā manuhiri, ā, ia te wā, ia te wā ka taea he manuhiri, engari, ā, ā, ko taku pātai, he mea, he tikanga motuhake tā Papawae Marae, tā koutou, ā, o Ngāti Moe, e. Rerekē ana ki a era atu o tāu marae. Ki te Wairarapa, he mea rerekē? E mohio ana koe, i enei rā, o nehe rā rānei?
Āe, pātai pai tēnā, e hoa, me pēnei te kōrero, i enei wā nei, ehara i te mea e tiro rerekē ana ā mātou tikanga, ā mātou kawa, ki ā ētahi kē ngā marae o Te Warerapa, he āhua orite, he āhua orite. Ā, engari e rua aku kōrero mō ngā rā o mua. Ā, hāngai ana ēnei kōrero ki ngā wā o te Pāremata Māori. Ko te kōrero tuatahi, ā, i te wā i a Tamahau Mahupuku, nō reira, i roto i ngā tikanga pōhiri, ngā kawa pōhiri, mōhio ana tātou, nē? Ko te mahi tuatahi, ko te wero me te karanga, katahi ka whakaeke mai te rōpū, katahi ka rere ngā kōrero, ka waiata, mutu ana ngā waiata, kua kotahi atu te ope ki te kai. Na, i te wā ia tamahau, Karekau he motoka, karekau he eroplena, nō reira, ko ngā ope ka tae mai i ngā tōpito katoa o Aotearoa, ka haramai, he roa, he roa te haerenga i ō wā rā, kia tae mai ai rātou. Nō reira, i whakaaro a Tamaha i runga i te wairua o te manaaki, i runga i te whakaaro manaaki, kia haramai, ka tae mai ana ngā rōpū ki te waharo, ki te rori, Ko te kai te mea tuatahi. Ka whakamātāmuahia te kai, ka kai te rōpū, ka tōtika te rōpū ki roto ki te wharekai, ka kai rātou. Um, I runga i te whakaaro manaaki, and i raro i tērā he, he, he rautaki um, tā Tamahau, ko tana, tana rautaki ka, Ka mea atu ia ki ana irāmutu, ko rātou ngā kaimanaaki, kaitunu kai, ka mea atu ia ki ngā irāmutu kia haere ki te kōrero ki ngā manuhiri ki te, um, te kōrero mō ngā tino kaupapa, katahi ngā irāmutu ka hoki atu ki a Tamahau, ka whāngai ki a ia ngā kōrero, ka mutu ana te kai, ka tū, ka tū a Tamahau ki te kauhau, and kua kōrero ia mō aua kaupapa, and ka whakamiharo mai te manuhiri, e au, mōhio kē tēnei tangata ki ngā take o te wā. Ā, nō reira, koirā tētahi o ngā, ngā, ngā tikanga rerekē, ngā kawa rerekē motuhake, ā, Rawe. o te marae tō wāra. Ā, tētahi atu kōrero e hāngai ana, ā, ki tō tātou tipuna, ki a Niniwa Itara. Ā, mōhio, ā, mōhiotia whānuitia ana taua kuia, ā, i Aotearoa, he kuia māreikura, he kuia tapairu, he wahine toa, wahine nui tōna mana. I tino tohe a Niwa ki ngā tāne i te wā ki a ia, tētahi o ngā kōrero, hiahia ana Niwa ki te tū ki runga i te marae o Papawai hei kaiwhaikōrero. Kāore i whakaaetia e ngā nā Tāne, kātahi rātou, ā, kātahi a Niniwa ka kī atu ki a rātou, o ngā mea, me ngā kōrero kei a koutou, kei ahau aua kōrero, ngā mea ka taea e a koutou, ka taea ai e ahau, ā, nō reira ka tū, ka tohe, ka tohe mō te whakapapa, mō ngā kōrero tuku iho, kāore, kāore tētahi i puta. Ā, kātahi ka, you know, E ai ki ngā kōrero, tōna kotahi rā rātou e tohe ana, kātahi a Niniwa ka puta ki waho i te waharoa Papoai. I te waharoa o Papoai, kei reira a Rongokako, tāne a Rongokako i runga o te waharoa, nō reira, ko tā Niniwa mahi he peke, he piki ake He peke kia kaua ia e uru ki raro i te mana o tētahi tāne, ki haere i o runga o Rongokako, peke ki roto, ki runga, ki roto ki te ātea, i haere ki roto ki te ātea, i, ā, ā, kia kōrerotia e ahau. I tū a Niniwa ki mua i te marea, i tīkine e ia tētahi ipu, i, i mahi ia i ana mahi ki roto i te ipu rā, Hei mimi, katahi a Kati, ka tonga mai te upu, ka pēnei, ka inu mea, nē. Ka uwhia ki runga ki a ia, ka kī atu ia ki ngā tāne, Mahia mai, mahia mai tēnei mahi, ka taea koutou ērā mahi? Ā, ka whakaae ngā tāne, Oh, Ka pai tō tū hei kaikōrero i runga i ēnei marae. Woohoo! Te nuinga o te wā, ka kata mai ngā tāngata ki au kōrero, ka kata mai, ka, Euu, e āhua, oh. Engari, he tohu o tana ū ki te kaupapa, tana whakapono ki a ia anō. You know? Nō reira, he tikanga rere motuhake tērā o runga i tō tātou marae o Pakowai, te tū a te wahine, Ehara i te mea ka whakaaetia noatia, engari ehara i te, it's not a foreign, not a foreign thing kia tū te wahine o runga o Kapa Waimara. Ā, ko ia.
O Kapa, me, well, wahine, rangatira, ōna whakaaro, ōna ū ki te kaupapa ka tika, ā, kia mahi pēnā ai ki ngā tamatāne ngā, ngā, o te paepae nei, ā, me te wero kia pērā ai, ina ka taea koutou te mahi tēnei, ā, ka wehe. Engari, kore kau, well, haere, haere tonu au ki roto i aku mahi. Rawe, rawe, ā, pai ēnā kōrero e mau ana i a koe, ā, nā te mea, ka tika, ko, ko koe hoki te, ā, te heamana O to tatou marae hoki ko koe tera? Ae, ahakoa e noho ana ahau ki taua tūru i tēnei wā nei. Rawe, rawe, a, a, na reira, me pēhea, a, a, me taku mōhio, ehara tēnā i te mahi māmā, a, ahakoa ko wai, ahakoa no whea, a, ahakoa ko tēhea marae, ko tēhea o tūnga, ki roto i ēnā, a, poari me kī, a, engari, Hei heamana mō tō tātou marae. Um. He aha ngā taumahatanga o Papoai? E hoa, uh, mena ka taea te kī, nā te mea, mōhio, uh, mātou nei, uh, e āhua piri tonu au ki, uh, tō tātou marae o, o Te Oreore, mōhio, he ao wangawanga ta rātou, engari, ka manaaki tonu, Ā, i ngā manuhiri, ka tiaki tonu ngā kaupapa, ka huakina tonu ngā kuaha, ā, ā, he aha ō kōrero, he aha ō kitenga, ā, i a koe e noho ana ki tēnei tūnga?
Ā, tika ō kōrero e hoa, Tēnei mahi te mahi marae, ara i te mahi māmā. He mahi whawhatiko i ara wikene mai, hararei mai. Kore utu mai. Koia, kore utu mai. Tika, tika. Hoi ano, e pēnei pea taku kōrero. E, he tangata waimarie ahau, i te mea, i whai whare tōku māmā rāua ko tōku pāpā i Papawai, i tipu mai ahau ki ngā rekereke o ōku kaumātua i reira, i tipu mai ahau ki te rama rā ōku i runga i aua whenua rā ōku. Ehara i te mea he pērā te waimarie o ō tāua whanaunga, a te nuinga o ō tāua whanaunga, nō reira he wero nui tērā āhuatanga e te nuinga o ō tātou whanaunga, o ō tātou uri e noho ana ki wāhi kē, ki tāone kē, ki whenua kē, ki Pōneke, ki Tāmaki, ki Ahitereiria. Nō reira, koirā tētahi wero kaua mā Papawahi anake, engari mā Ngā marae puta noa o te roa. Me pēhea te tōtō, me pēhea tā tātou tōtō mai i ērā o tātou whanaunga noho ana ki wāhi kē, kaua mō ngā tangihanga anake engari mō ngā kaupapa ora, mā reira ka, ka ora ai e ono tātou marae. Um, kare te mōhio nā wai tēnei kōrero engari āhua pēnei ana, um, you know, ki te kore he tangata ko kore he marae, you know, ko, ko kore te marae, nō reira, ko te tangata, ngā tangata, te mea nui um, ki ahau. Um, and um, tātou katoa e rongo ana i, i, i te rāwero, He uaua te whakamahi i ngā kaupapa i te mea ko te nuinga o tātou whanau e noho ana ki wā eke, nō reira ko ērā te wero. Ehara i te mea kei ahau te whakautu, engari he wero mō ngā, he wero haere, e kore tēnei wero e mutu, e kore tēnei wero e mutu. Ka pai, ka pai. Āe, tika tau. Ā, Mā te tangata e whakamahana nei i o um, to taua whare, ngā whare puta noa i, to, i te whenua nei. Um, he aha hoki, um, uh, well, he aha ngā kaupapa kei mua i te aroaro mō, mō Papawai?
Uh, I ēnei wā nei, uh, i mua tonu i te aroaro, um, Kua riro i a mātou ētahi pūtea, ētahi moni, e pai ai tā mātou whakahaere ētahi karaehe reo Māori, kaua mō Papua, kaua mō Papawae anake, engari mō, mō Wairarapa whānui, engari nā Papawae marae ngā pūtea i, i tono. Nō reira, kotahi, koirā tētahi o ngā tino kaupapa kei mua i te aroaro. I tērā tau tīmata ai ētahi kauhau wānanga, whakapapa wānanga kōrero tuku iho, i tū te mea tuatahi i te Noema, nō reira ko te ana ko ia ka haere tonu aua wānanga, aua kauhau i tēnei tau. Nō reira, āe, koirā pea ētahi kaupapa nui kē nui i te aroaro, Āe. Rawe.
Um, āe, rawe. Uh, and, you know, i, i a tāua e, e, e tipu ana ki tēnei rohe, kua kite hoki koe, um, kua hiki anō te taumata, um, o tō tātou, o, o ngā kaupapa Māori, um, he, ā, he mea nā ngā, ngā uri o konei e tino hiahia ana, e rapu ana i ērā kōrero, i ērā matauranga, mātauranga, pērā ko te reo Māori me ōna tikanga. Ko koutou hoki e kite ana i tērā āhuatanga?
E hoa, āe, tika ana ō kōrero. He mihaoro, he mihaoro ki ahau te kite i ngā, e tōpiri ana, i ngā mea o raro iho, i ngā taitamariki tipu ana, ā, me, me tērā hiaka i roto i a rātou ki ngā kai māro, ki, ki te reo Māori. Ā, āe, ka, ka hoki aku whakaaro ki, ki tōku kuia, ki tōna reanga, ā, Ka, ka, ka tangi te ngākau ki a rātou, nē, tēnei wepua i patua mō tō rātou toto Māori te take, mō tō rātou reo Māori te take, engari he, kei te, he, he, he mea, me ahau e whakamiharo atu ana ki, ki te hokinga mai o te reo me ngā tikanga, me tērā hiakai i roto i a tātou. Tau terapi e nei rā me āe. Oh, kia ora.
Uh, ae, na, kua rongo matou ki nga, um, nga korero, tuku iho nga korero uh, o nehe ra, uh, me nga tupuna, uh, nga, nga ropu, nga kaka waha nui hoki. Um, engari, he patai Ā, ā, tēnei mōu, ā, i whea koe e, e ako ana i tō tātou nei ao, nei reo rangatira, ā, he kura i kuraina koe mai i, i kōhanga reo, ā, koe i, i, ā, he aha rānei, hea, ko ngā, ā, kura kaupapa, Ā, āe, i, i pēhea, pēhea koe e ako ana i tō tātou reo? He reo tuatahi rānei?
Āe, e hoa, ā, ka, he tangata waimarie ahau, ā, ko te reo Māori taku reo tuatahi. Ā, ka puta ana ahau i te kōpū o tōku māmā ko te reo Māori te reo tuatahi i rangona ai e ahau. Ā, katahi ka whakaurua ahau ki roto ki te Kohanga Reo. Te Kohanga Reo o Ngāti Hāmua, tētahi o ōku Kohanga Reo, ki te wāhaki i ahau. Ā, engari, kāore i taka mai tērā waimarie o te kura kaupapa ki runga ki ahau. Ā, kuraina au ki ngā kura auraki, primary school, intermediate, tae noa ki te kāreti, ā, ki te haikura. Ā, engari, ā, i pūmau tonu ōku mātua ki te reo a ia mātou i te kāinga. Ko, i noho tonu ko te reo tētahi o ngā reo matua i te kāinga, nō reira, ko tōku reo, ā, he, he numitanga o te reo, te kohanga o te reo, ā, o te kāinga, ā, me te reo o ōku mātua. Ā, mutu ana te kāreti, kotahi atu ahau ki te whare wānanga, I reira tino ruku ai ahau ki te wete reo me aua momo āhuatanga o te reo. I ahau e tipu ana, i ahau e nohinohi ana ko te reo, he reo kōrero noa iho, kāre au i aro ki te wete reo, kāre au i aro ki aua āhuatanga. Āe, nō reira taku reo he ara reo, he āhua, he motu, he reo āhua rerekē. Nō te kāinga tōku reo engari nō te whare wānanga, nō ōku mātua.
Oh, ka pai, ka pai. And, ai, a, moe, a, tokoiti noa iho o ngā whānau um, o Te Wairarapa nei i mahi pēnā ai, a, e ū nei ki te reo Māori ki te kāinga, a, i ēnei tau kua hipa. A, tokoiti noa iho o ngā whānau i mahi pērā ai, engari, um, ka tika, kua, a, ka taea ināianei te, te kite i ērā hua, a, i ērā mahi, ā, māro anō tonu nei, ā, kia ū ki tērā, ki te kāinga, ā, i roto i tēnei ao hurihuri. Ā, you know, nā rātou, ā, me ngā whakaaro rangatira i mahi ai rātou, You know, kua, kua tipu anō he reanga kei raro i a, i a tāua. Ki roto i tērā āhuatanga, kua tokomaha ngā whare pērā ai ināianei. Ko te reo Māori te reo tuatahi ki tō rātou whare. Nā, ka pērā hoki ai. E, e mōhio nei, ehara i te, mea, you know, ko te kura anake, ko te kōhanga anake e ako ana, ā, ko tērā o ngā whakataukī, you know, tangata e tū ana ki te marae, ā, tērā kōrero, nā, e ako ana ki te kāinga, ā, He mea anō, ki te kite i aua hua, i ngā hua o ērā mahi o tāua nei mātua, kia pēnei ai, you know, kia noho pēnei ai te kōrero Māori ki tēnei o ngā ipurangi, ki tēnei o ngā hōtaka, nā, me te whakaaro hoki ki ana matā, he ānga taumata anō, you know, kua 40 tau, Tēnei mea te reo Māori e timata anō, o, i timata anō ki roto i ngā kōhanga, ā, nā reira, ā, taku whā, pātai whakamutunga, ā, he kōrero ōu, ā, mō, ki te hunga rangatahi o, o Ngāti Moe, o, o, o tātou nei o Te Wairarapa,
Āe e hoa, e, e rua pea aku kōrero, ka, ka tōia mai ēnei whakatauākī nā ēnei kākau wahanui o Kapowai, o Te Warerapa. Ko ētahi ka kī nā Apirana ēnei kupu, engari i roto i ngā tuhinga, e ai ki ngā tuhinga Nā Tamahau kē ēnei ko Tamahau Mahupuku. Ā, ko te moana, ā, ko te mātauranga a te Pākehā he moana, ko te mātauranga a te Māori he moana anō. Kei rei, ka, ko te wāhi e whakawhiti ai aua moana e rua, te wāhi e, e hono ai aua moana e rua, kei reira ngā ika nui hei kai mā tātou. ā, ka puta ruha, ka hao te rangatahi. Nō reira, koirā tētahi o ngā tino whakatauākī a Tamahau e āki ana i a tātou kia mau ki ngā mātauranga a ō tātou tipuna, ō tātou Māoritanga, engari whakamahia ngā taputapu, whakamahia ngā āhuatanga o te ao Pākehā hei painga mō ō tātou iwi. Ko te mea tuarua, he kei runga ā, ka tuhia ki runga ki te toka whakamaumahara a Hoani Rangi Te Kaewahoe, ā, e pēnei ana, e hāngai pū ana ki, ki tēnei horopaki e noho nei tātou, ā, me tēnei, me ngā mahi takahi a te Māori e, e whaka, e, e haere ana i ēnei wā nei i roto i ngā horopaki o te Kāwanatanga, e pēnei ana, e matahi ana, e mataara, nō reira koirā taku Āe, koirā taku kōrero ki te hunga rangatahi e hoa mā, kia mau ki ō tātou mātauranga, whakamahia ngā mātauranga o te Pākehā he painga mō tātou, kia tū kotahi, engari kia mataara. Kia ora. Kia ora.
Oh kia ora, tēnā koe Herewini. Umm me te mihi hoki ka tika ki o mātua ki a mātua paora me taku kite hoki you know te pai hoki te kite i a kōrua ki ngā kaupapa maha Ā, o tātou o Te Wairarapa, ā, nā reira, ki tēnei kaupapa hoki, ā, i rangatira, ā, ai mātou i a koe, ā, ki tēnei, i ō kōrero, ā, i ō whakatipuranga hoki ki roto i tēnei ao tātou, ā, kia hono ai tēnei kōrero, ā, ki a Ngāti Pāpāwai mā, Ngāti Papawai mā, Ngāti Moe, ā, ko ngā hapū katoa, ā, Kaua mo Te Warerapa anake engari ae, ka tika, mo te hunga e whakarongo ana ki tenei o nga hotaka, nui nga matauranga kua puta nei i a koe hei kai ma tatou, ana kia mau ai i enei korero, enei matauranga, na, kia korero tonu ai Ā, ki a mātou nei te hunga rangatahi, ā, ki, ki a rātou te hunga rangatahi, ā, kia mōhio nei, nā, tō tātou nei marae a Papawae, ā, e, e, e tū tonu nei, ahakoa te aha, ā, i roto i tōna ahuoruatanga ka tika, ā, me ngā kōrero mīharo katoa. Nō reira, ā, e te rangati, ā, tira Herewini, tēnei te mihi ki a koe e hoa, e tae mai nei ki roto i a mātou. Ā, nā reira, tēnā koe e hoa.
Kia ora e hoa, ka nui te mihi. Ka pai.
Rawe. Oh well, tēnā tātou, ā, he mihi nui tēnei. Hei whakakapi to tātou nei, ā, kōrero, ā, ka tika, he.

Ka rawe, ā, tērā o ngā waiata tūturu as, ā, me ngā mihi hoki, ā, hei whakamutunga, ki a Herewini, ā, e rangatira ai tō tātou nei kaupapa, ā, ki roto i wāna kōrero, ā, āna mōhiotanga, ā, nā reira, Ā, ka tika me tuku mihi ki a ia i tēnei wā. Ā, heoi, ā, ko tātou tēnā, e hoa mā, ā, tēnā koutou e whakarongo mai nei, ā, piri tonu mai, ā, ki tēnei, ā, ki a Aero FM, ā, 92.7. Otirā, hei tērā wiki, ka tū mai anō tētahi o mātou, a o te hunga Kahurangi, ā, ko Amber tēnā, e whakaatu mai ana, e kōrero mai ana i ōna mōhiotanga, i ōna mātauranga, ā, i ōna kaupapa ki runga i a Ngāi Tātou. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.